Dins l'encastre de la Setmana Occitana d'Abrieu, se'n anà a Sant Privat del Viès, pròche d'Alès, per la fèsta d'una associacion occitana. D'aquò, fati quauqu'an de cambra s'en sopat.
Per aquelas vacanças d'ivèrn, per lo primièr còp, avèm fach ambe tres autres ensenhaires de l'escòla de Mazac Un estagi dedicat as joves, un estagi de teatre en occitan, coma aquò los joves pòdon practicar la lenga en fasent una autra activitat. E aquí pòdon faire de creacion perque an escrich eles meteisses lor pròpria scènas, an après a las jogar, an après lor tèxte e puèi an pogut presentar aquelas scènas davant lo public aquí uèi, davant un public d'un centenat de personas, donc èran fòrça contents. de presentar lor trabalh. I aviá de joves entre 8 e 13 ans qu'an participat en aquel estagi, venián a l'encòr de l'escòla bilingua de Masac, mas tanben de la Calandreto d'Alèst, Calandreto de Gardon, e dau collègi de Brignon, d'escolan qu'avián fat d'occitan abans e que continuan alqui al collègi. Donc es un escasenço de practicar la lenga en defòra d'un mitan escolar. Aquò cambia. Avián causit un tèma, un tèma qui es redouté de tous, c'est celui de la mauvaise note. Donc anas veire cossí anonciar una marridonòta a sa familha. Ah bon, qu'es aquò?
Mès se ailhèu un ensaire d'economia d'energia. Hè? Compreni pas. Si, si, d'economia granda raça. D'economia granda raça? E cossí vas faire? Mercé a ma nòta en ortograf, gras a ela serai punida de television tot una mesada. Quina nòta as agut?
Zèro.
Zèro?
Las economios seràn granda raça. Pas de television!
Pas de wifi! Pas de PSP, nimai d'ordinador! Pas de DS!

Òsca! Bon anniversari! Los presents! Los presents! Los presents! Es polit numa! Mercé! Fòrça polit de seny! Agat çò pas al fond del paquet. Un segond present! Zero sur vint a matematica, se bèl, un premier, un milhor. Auras pas de pastissó! Au pas gust per la fèsta. E per ton anniversari t'ofrirà pas que de libres de matematica. Farem un novèl estagi per los joves justament, meteissa edat entre 8 e 13 o 14 ans. Aqueste còp serà dedicat al cant e a la dança, donc i aurà tanben de creacion e un espectacle que serà presentat al mes de junh a Sant Privat de Vielhs. L'escòla de Mazac a Sant Privat de Vielhs es una escòla a cursus bilengua Es a dire que los parents an la causida d'inscriure lor efant dins un cursus que fa l'occitan e lo francés. L'occitan s'ensenha la mièg temps, principalament dins las mastieras scientificas, mas tanben i a de la literatura, du spòrt e tot aquò se fa siò en occitan siò en francés. Se comença a la Mairal, Place Segur,

e li a agradat de faire cantar en occitan. Alòr de còs s'engane un pauc, me me demande, e dins la, dins las persones que canton, i a la mitat que an entendu la lenga e una autra mitat que l'an jamai entenduda. E si meto e compreno, alòr de, i a de cò l'accent que vai pas, diso laghi, Alòr fau reprene l'agi, donc fau cambiar de còp un pòu lo mot dins la la cançon, mai aquò se passa ben. Donc l'occitan de lo Ròdol es estat un pòu dificil perque a la debut èra mai mau recebut, mai fin final a Masac, a l'escòla de Masac avèn un pòu empregnar lo monde que on trobar qu'èra convivial l'occitan e l'escòla es venguda bilingue occitana, ja. Puèi avèm contunhar l'accion del pèir Masaudier qu'èr au librari a Salindre, e donc avèm contunhar un talhe de lengua a Masac. N'i a d'autres que se son creat, tot aquò fai que i a un mai un, un pòu. Alòr Messier Trachado tanbe, que quand fasèm de cafè occitan, que demandam au monde de venir sus un tèma, escotar, vèn-o escotar, compren-o, e de cò An enveja de parlar. E tot aquò me sembla que fa reviure un pauc la lenga. Se president de Lenga Cacalàs es lo paire qu'aviá creat l'associacion en 95 i se i anada coma escolana, fasent de cafè occitan dos còps per trimèstre, volent ne'n faire tres, un còp per mes, perque volem faire ara de cafè literari e de cafè poetic e musicau, perque

Jo de cançons que ei après a mon grand paire, de cançons qu'ei après a ma grand maire, mes meus parents, en familha tot aquò, donc de cançons tradicionalas e après jo de cançons que ei escricha, ei pas escricha las paraulas mais assage de butar de poèmas en musica e de far de cançons vaquí, donc es un pauc de causas contemporanas e tanben de Tanben de tradicionals qu'ei un pòu revisitat ambe mos musicaires. Ei començat a anar cantar un pòu al rededor de l'ostal, en lo Zero, sus Aubrac, un pòu en Aveiru, tot aquò, me après au pichòt a pichòt lo boca orilha qu'eu marchat e sò anat cantar un pòu pus luènh, dins Erau, en Aquitània, en Itàlia, bon vaquí. Còs totjorn i a quauqu'un que ve, que m'escuta e que me ditz, ah, quò seriá plat de venir dinc una fèsta. Es dificil d'anar quèrre per far de concèrt. Segur que i a d'occitanista, mès pas sonque. I a un public qu'es pas forçadament occitanista, còs de monde que auà enveja d'escutar de musica e de far un pauc la fèsta, de bolegar, de cantar.

Mon babèto me contabe quand ère pichon la cançon de Catarina la besogne son tambour e tranquille l'escotabe assetat sus un nòse a rossonha la coquina per jogar a melhèu Catarina ma besina Catarina. Pensi que la cançon occitana es importanta per far passar la lenga

Sei pas, jo ei après l'englés a me a me Michael Jackson, hein, es atal, donc sei jo de monde que apren la lengua a me Mauresc o a me Dubartas o a me sei pas cal o caleu, tà milhor. E pensi que la cançó es un biais agradiu d'aprendre la lengue de l'ausissona. Segur que tomba, tomba, tomba e nos poren deslhorar.

Los nacionalos o jo pas gaire de, jo pas gaire, jo pas gis, de music occitan. Segur qu'i a una segregacion, ausissem pas la lenga occitana, mès ausissem pas tanpau lo breton. Urosament qu'i a de ràdio locala o de television locala o tot aquò que fau, que buta per aver un pauc de lenga sus los medias.

Sabem pas protestar, sabem pas romegar. Fau de musica, pas de politica. Aquela cançó, pas qu'una rasó. Vos fa cantar e pure galuchió. I a pas de messatge dinc aquela cançó. E la jornada s'es acabà per un baleti a me cabrecan. E ta mamà ei repartiguèt un jour de vermilh.